my good people we thank baba god for another day baba god still say allow us see today my yarn is go be about safety for those of una when they enter public vehicle and for those of una make still dey enter private make still dey drive their own private vehicles normally i dey beg una for those wey dey enter public vehicle the world just dey wicked every the street dey wicked everybody dey find different ways to take make money so people dey target people anyhow so abeg before you enter public vehicle look well no just jump enter i dey hurry hurry some of us we dey from far from far we go dey stop motor dey stop motor no take your time reach your junction take your time open your eye shine your eye i know say if at all we go raise okasi na god dey guide us normal level but at the same time make we still play our part because street wicked people dey do so many one chance so many evil people even you go dey talk say ah boys too much for this motor i no go enter make i shock you dem dey use some girls dey run the parole now girls go sit inside the motor you go just like okay na girls no level na lie level dey o so some kind news wey i don dey hear in town no too clear all this kind thing so i use god beg una wey dey enter public vehicle dey very careful dey very observant shine your eye well before you jump enter any motor those of una wey get habit of sey if una just dey public transport na that time una go una go remember sey una wan press una phone una go press phone press phone till wey you go reach where you dey go sometimes some of una go even pass You no go dey conscious of wetin dey happen around the place wey you dey, around the bus wey you dey, wetin dey happen no be your business, you go just dey press phone. Dat one na habit wey e be sey you need to stop. Stop dat habit so dat focus when you dey inside your public motor. If you dey your private motor, dat one no be ehen. But when you dey in public vehicle, focus make you know wetin dey happen. When you know where dem dey carry you go, no be sey dem don carry you reach where another place, na im your eye go come shine sey you go come comot eye for phone, you go come dey know wetin dey happen. That thing no good. Some of una wey get the habit of making transfer from your app, you go just dey motor like that. Most of una go just bright una screen. Una go just dey motor una and that time una remember say una sabi una wan do transfer. Ayi, I just remember oh, I wan transfer money give my girlfriend. I wan transfer the money give my sugar mommy. Na that time you go remember you on your app for public vehicle dey do transaction. So when they when they copy all those things, now run your parade, you go dey shout, you go go bank, you go say na bank do am, na this one do am. Don't be all those people do am, na you when be no fit patient, make you reach your house or reach where you dey go, you fit dey for one corner, do your transaction. Now now you now you get the issue. So I again, I see the beg now, stop that habit, they dey do transfer inside public vehicle. that one na bad habit stop am another habit na say you go dey for fire you dey stop motor no dey observant dey look well shine your eye or use god beg una before una enter and those of una make dey drive private make una dey very careful as you dey drive you go be like say na only yourself you no pray for only yourself o pray for the next driver the next two three driver because many mad people yan car yan dey yan put am for steering dey drive motor you go come dey wonder say wetin dey happen dey drive motor anyhow so as much as possible dey very careful for road dey very careful because most of all these driver you may see dey drive your private vehicle no be all of the head still dey house so as much as possible make we dey very careful make we dey very observant make we dey ve- at the same time make we still pray to God na God is the author and finisher o na him dey still dey guide us if at all so my people na that advice I say make I come yarn una today o Abeg again I still dey talk am no be say una dey wait make ember month reach oo make ember month reach now now the street no dey smile people dey do some kind dirty things for money so abeg again and again I dey yarn am if you dey enter public vehicle dey dey very careful my people una do oo my people no forget to like subscribe and share share this yarnings so that other people go still know, other people go still know how to keep safe. At the same time, no still forget to visit our website www.pidginvibes, the vibes now with the z dot ng. Make una go there, make una see all the latest update na entertainment, na gossip, na normal politics matter, Everything dey there you go see am on street pidgin strictly on street pidgin go there make you yarn you fit still go our Facebook pidgin vibes for Facebook you go see us for there our daily yarnings dey there we dey yarn with our community we dey give them update every day as e dey come my people una do.